Maïwenn ar sorserez a bizev neuze ganit, Losterlenn. Ur wer e oui pe ur wer e oui jet, met ur wer e oui berped. Ur sorserez anvet Maïwenn hag oui chom en ti-plouz e-tal chapel Santez Burjet Loperet. Maïwenn e oui ur sorserez yaouank, da vlean ugent e oui hepchen, met div lev a oui dija Kerduenn èl ar loer, kar fur ha gouieg e oe, ha, èl eo yeot morsen, blev liv ar loer o deus an holl sorserezed fur ha gouieg. Mose-ma e brec'h d'an nebeutañ. Gellout a ra se Maïwenn en em treuzfeurmein e Kahez wenn. Hag ivez cheñch iwed èl m'en devoe c'hoant. Disubet e oe bet gant Loeiz ha Loeiza, roue ha rouanez an Nozeganed, a oe e chom he d'an dolvenn Lochterlen, un tamm pelloc'h. Loeiz ha Loeiza en devoe daou grouedur arnugent. Unan bep-ple aoudi e oe arruet Maïwenn Doubue. Divalav e oent an holl gant o c'hoc'hen blevek ha louet, ha gout daoulagad ruz spontus. Liammet-tre e oe Maïwenn hag an nozeganed. Ne baset chet eun dever em bougelladennein e Lopered pe e Losterlein. Mounnet de di an nozeganed ne oe chet aes. Red e oe boudur sorserez anaouet mat get menio an Dolven, el Maïwenn, i a gomze gete aoudi e oabet ganet, pe implijen ar bizev aour udel kouet get loez Gerso. Ar bizav-sonn a oe atav e biz Loueza, met un tamm bras a oe dezhi. Nec'het e voe Loueza digoll un deiz, ha setu ar paer a arruas, siwazh. Un deiz, e-pad ma oe trouz etre Louez ha Loueza, he devoe kollet ar bizav em djellet. Penaos e razen evit moned in-dro d'ar gêr? Moned a rajont da welet da Vaewen emdale evit lâret dezhi ou gwall chañs ha goulenn sikour ganti. Maïwen ne voe chet kersouehet gant ar gevell. Lâret he devoe meur a wec'hioù da Louise e veze duell bihanat ar bizausenn. Deugetañ e glaskas gwelet he menn e voe ar bizev en ur implijenn gelloud hud he fann-bar derwen. Ur varr gour ha brav e koed derwen e voe. Ur menn loer bras e voe e penn ar varr. Ilieu e voe hañval eget blev hir Maïwenn hag luc'he en tiwelder el ma veze al loer. Skoin a ras àr al leurenn terver. Met nitra. Ne welas-je droudenn ebet hag ur bizell. Sonprenet e voe hag e glaskas ur rich-pont get ur beñveg galloudusoc'h, he miloer. Drezon e gavas ar bizev a-benn ar fin. E biz bizev ur priñs brav ha juisket e du e voe, e kastell Penwed. Maïwenn a ziskouez skeudenn he miloer d'an noz ganet. Int ne oe teu ker soue'et. Duellet out da voe ar priñsenn he pourmen toch dor losterlenn ha sur e oant e oe yoñ é klask ouzh re zoll. Ur c'houfr lan get gran duiner tu udel. Reue-se un dra zrol a oe get ar priñsenn. he zaoulagad e voe ruz-spontus, èl ma vehe un droukspered eno. Divizenn a rejont moned digastell e ved komz gantañ doc'htu. A-enep ar soñj-sen e voe Maïwenn met diposubl e voe dezhi ouc'h en dre hein da cheñch o soñj. Chom a ra se dirak he miloer e ved gouiet ma beze afer dic'halludev. Dirak kastell Penwed e voe ur gouarn Yoñ a yeas da c'houlenn d'ur priñs mar beze a-du evit digemer da Loueza, Louez hag o bugale. Aoude an mareoch a zigoras darioù ar c'hastell dezhe hag oentein a ras betek priñs Youenn, kar Youenn a voe Yann. Ar priñs a voe azeet àr e dron. Yann a c'houlennas. Piv oc'h-c'hwi ha petra eo hoc'h ober amañ? Ni zo neuze ganet Losterlenn hag amañ eomp ewed Tapoudin-dro ar Pêr 'teus lêret deomp. Me fariet oc'h. Ne 'm eus leuret netra. De betra ne ran ket kont? Deomp da lârout geier ouiet a ran a peus lêret hor bizao roa anezhoñ da'm in-dro doc'htu. Dianet-c'hwi deman Juliain, peotramant e vioc'h kaset d'ar c'hachod.
A grogas eus huchal an noz-se ganet yaouankañ. Em soñjal mui, ar priñs a c'houlennas diwar ne reont d'o c'hasein d'ar c'hachod, eus he dan he gastell, ha grouet e voe en un taol.

Get ar seblanson eu arruas dirak gouarnour ar c'hastell evet goulenn bout didgemeret. Ar gouarnour a c'houlennas get ar prins mar beze posubl ha Yon a asantas. Prins Youenn e voe azeet ar hidron atav. Yousdi, ha petra? Yous, hir ober amañ. Kollet meus me en, prin cher, ha ferm be, hag er duele, Evet tremen an noziad d'hon jeu, evet lakaat ur vouezh gour er-maez e-pad an noz. Gallout a ri koustein amañ. E laras ar prins, hiro goulenn geudiñ warnour devennet geuti betek e c'hambr. Pe sonas kreshnoz, Maïwen hag en em dreuzfurmas indro e kahez evet non pas gobir tam trouz erbet. Funabl yas d'ar hachot ha digabestrein imignonet. Asambl e divizjont mouned da gambr ar prins a oe tapout ar bizev e-pad ma oe kouskeiñ. Redek a rejont didrouz betek ar gambr ha digorein a rejont an nor. Kouet an nor a reas un trouz spontus. Eüruzamant ne sunas ket prins Youenn. Krapein a rejont neuzen an noz eganed vihanañ ar duelliñ ar prins ha Klask a rejont da dapout ar bizev dorizandev. Lijen a rejont d'ar priñs en ur c'hlas tennañ ar bizev. Met eüruzamant ne reas nemet war rein ha ne zihunas Tchot. Ur tennet ar bizev e yas founap Maïwenn hag an ozeganed. Siwar, eus unas ar priñs Youenn get trouz an oricherein a drinde. Piv zo amañ?
a c'houlennas get e vouer griv. A yourc'has an nozegoned yaouank en ur c'hoarein. Int a oe get o zud ar c'hein Maiwen, treuzfurmet int dro e karc'hez Ut, hag ur rede ar founnañ-plañ posupl. Kounnaret bras a oe ar prins. Ker kounnaret, el ma veze djellus ne oe teudur prins met an diaoul. Div wech-kel a greskas ar re gein. Un aeroañd eo eo. E-pad ar mare-sen, Maïwenn hag an nozeganed a oe arruet toch doc'h ur pont, pas pell doc'h ar c'hastell. Maïwenn a oe tapout e stumm normal en-dro, pa arruas an diaoul treuzformet en aero. Maïwenn a sellas doc'htoñ en ur lâret geriaoù diverrus. He daoulagad a oe ker splanderek el mengloer he fann-barr. A-daol-drumm e skouez terluer àr an douar geuti-barr, hag ur galloud digredapl a lakaas an douar hag an neñv da greneiñ. An diaoul a glaskas da arzein galloud fann-barr Maïwenn met ne c'hellas tiot, ha nijal a reas tuit pell doc'h Kastell Pennoed. Aouti ar mare-sen n'en deus bet gwelet an diaoul en-dro e gregenn Tchen. Met chomet eo Rouden a ziskoe pegen kriv en devoe harzet d'hor galloud Fanbar Maïwenn. N'ho peus cheüit gwelet jamez? Det d'o c'hegam hag e gwelloc'h.
Ijinet get skolidi C-E-daou C-M-unan C-M-daou Skolidouieg Santez Maria Gregam Maelo Liz Melvin Thaïs Anaël Luna Maïlan, Manon, Lison, Timea, Abel, Arwen, Maël, Leila, Maëli, Victor, Andrea, Caroline.